Emomiyo nyako ni bernaga kamae. Achieng' nyar joka nani, jaduong' wadwa ni en kawuono to nyaka nyaka ayude ma kata tek kendo adwa riasora ka ng'ama dhi manyo jaduong' wadwa no kawuono ma kata tek. kaka inena dhini kaka
Boy zetu. Eh.
Uchio nango ka. na dharau Untiere.
wantiere machiegni An maber. Mm. To en mana kok en wach mane Koko mane mantie kae? Koko to onge, nyarani ema osetamo wang'a ka. Otamo wang'i nade?
Eh, nyarani oseromo koda, opong', odwaro ode. Nyari osepong'. Opong' nikech koro sani wamino mana wach e odni. To jaduong'ni be nitiere? Oonge.
Odhi kanye?
Nochomona yorni, ok ang'eyo. Nochomo yo koni?
Eh. Ya, koro ka to nadich kode. Nosewuok.
Nadich kode ma Mana ka ang' serious. Koro- niduogo bang'e. Koro an aduog sadi. Ang' ni ang' ni liwa liwa seche ma ang' e- ang' nitie dalano. Nikech an be ok ang'eyo duoge. Eh, yawa. Mm.
Eh. To, Machiegni bed. ah, ok abedi, a- an e dich moro matin. Mm. Ok iwa apenje nyari ni gimoro bende matin ka.

In in wacho rembe ni kucha dhi Nyaka koni. ka. In Niko nyon- tuna teri nyaka dala. ah ah in nyon bol adhi koni wach no gi mbele. Wadhi wa mondo Ok nyisa adwar gima. ni mama wuo winj wach no gi. ah, ah, neno Donga ni ng'ani nyaka ni gola lola chakoro mudo se dhi makata gima ni gola ne ok awinj malong'o. Wach nadwa koni tadhi koni gi e tiende kacha. Koro in ling' aling'.

Gidwaro osiep.
Eh. Koro jaduong' kaka itini idwaro osiep yawa. Onge sida, jodongo ema sani rito nyithindo matindo. Eh.
An iti mano ok inyal nyuoma. Ah, ah, Ok anyal bayo kodi. Timori kamano. Ah, ah. Ah, ah, Wabedo we abedo mula.
osiep. Wa- Wabedo abedo osiep. Osiep, ah, to ka chigi ofwenya. Chiega, chiega ok nyal fwenyi. To nitiere gima pandore, donge chiegi biro Ok ng'eyo? onyal fwenyo, ma guma watimo secret. Onge gir secret e piny ka. Ah, ah, mama, we Onge.
timori- we timori Onge gir kamano.
secret. We- Magi gik ma secret. Onge ma- gir secret kae. Ma secret.
Onge.
Emomiyo ineno ka nabiro agoli kacha, Mm. ema nadwa koni malong'o. Koro Koro mano e gima ni kele ibiro ne dalawa kibiro gola mana nyaka koni. donge uneno ka ing'e ni wan joma chwogi wan Nitie kaka wa Kaka utimo ang'o kanyo? Dak dak an maber.
kaka umorowaga but koro kaki Koro hata tamori gang'o to po- kaka pod atisni. Ah, ah, ere kuma itin ere kuma Ino kineno ni atin. ere kuma nyiso ni itin An kae an ema ng'e ni ere kuma atin. nyiso ni

jolo matin.
Iluongo ni gima ichame mikwano. Yath tho mane onego Raila Odinga. Wadhiye. Nungo piny kirom. Iwacho awacha ni irome ga to joma rome nyiri ema temo rome but pok girome. Eh. Hmm. machalo mana ja nyara cha ee hee ma dwa ng'eya ni ang'a yani ma jaduong' okele ma sani nigi nyara Jaduong' Okello sani nigi nyara. Hey, dwaro ng'eya. Adwa adwa goyo. Hey.
koro osedhi maber ing'e ni koro onego watim koro ang'o to To kinde monego koro inyisa. ing'e ni koro jaduong' cha ang'e ni ochiegni bare gibiro ka nitie Ah, jaduong' sani pod sani. Dong' nowachi ga ni nobiro nodhi ga yo malo koni. Nodhi yo malo koni lakini sani sani. Koro tima Podi. tima na achiel ariyo adek moro. Ah ah. Ah, itim.
Ah oyo. Eh, kik iring adhi adhi goyi duoka duogi kik imiya to tiendi go gi kidi duoka awacho ni duoka chieng' duoka Duok ka adhi go yik kidi. Omera ne duok ka jaduong' bed ka. Duok ka. Ikimiya go yik kidi mineno ni. Nyara itima gang'o? Nyari.
Omera wuo ang' na yie kidi ni e wiyi. Yeah, Nyara that- itimo that- gang'o? Onge Achien mana- kan ka. Napenje mana wach moro ka. Ipenje ang'o e bath bungu? Yawa napenje mana wach. Omera abro a- abro abro olo gini e wiyi penjo nyarang'o e bath bungu. Nikech nonyisa niya, nyocha otimo form four. Koro kotimo form four.
Nowacho ni odhi Apenji join. ni koro kotimo form four. Tuki walerni yawa jaduong', walerni. Ler.
Nonyisa ni otimo form Mm, four. Kotimo form four.
To noonge ng'ama dhi jole kodhi e secondary. Koro. Nini? college. college. Onge ng'a dhi jone kodhi e college. Pesa na matero ka ok dhi nega. Achieng'. No, no, I don't Ah. need fake Inena PR. kukaromo pesa pesa materi e college. No, pesa kakone te kamano mosegolie baba. ku- ku- eh, kutoka primary nyaka sani e. Sani kok ineno ni mar college ok anyal tiyo. Nokora ni basari moro owuok ema Apenji nofwenyo ni ni ya be omera osewinjo wuowi wach. jaduong' okelo sani e. Wuodi chano nyathi. Imbe sani e chak idonji ichano ne nyathi. Iwinjo jaduong'. Ang'o midwaro gi nyara?
Iwinjo jaduong'. Luyo ka waonge weche mang'eny Luka. Iwinjo.
Ochieng' awacho awacho ni Luka. Luka. Luka abro goyi muneno ni Luyo ka. Ne Luka. Mago. Luyo. Luyo.
Ang'o motimore ma unjo mana koko ni wuon achien? Wuga ne oko.
Tang'o.
Ne, nyako, ler ne meru ni ne in kure. Awacho ni ler ne meru ni ne in kure. Nawuok nadhi manyo Abro go yie. wiyi kidi ni mineno ni. Achiel ni Namanyo ni yie. dhi manyo Ne yie. lony gi ne wiyi oko.
Namanyo yie. Ni manyo We yie gino, kanyo to be ka ket koni gigo e niwuok wiyi. ka ka gi jaduong' ni ni udhi ka. Gol wang'i Jaduong' onen.
ni onawe mana nowaya mana gie gate ka. Sori ka E sama gate meru wuoyo mane? kodi. Gate mane? Dong' e rangach ka ema noweyago. To seche ma- to ere yien go? Ah, ba- noduogo manyo baba to ema baba ochako oyuda kendo kuma ne oweya no eko Oyudi Omera, kendi to oyudi ne koso gi achien. ng'ato. oyuda gi Min achieng' winj gima nyisi. wuon Kolin Awinji go na chieng'.
Nyathini naseko ni ok adwa neno ni nyako di wuok dala ke school holiday. A nyathini osetamo Jaduong' Okello wang'a.
wuok ni biro ng'iya sa te to kare nyara ema ogeto. A nyathini otamo wang'a. Ajuoka Jaduong' kende Okello. moduoka go wuon achieng'. Jaduong' Okello. Eh.
Jaduong'.
Ah. En wach mane jaduong'?

Mano e gima na dhi penjo. Mina chieng'.
Koro ka nodhi join, Mina chieng'. ah, Nyisa gima tim ne jaduong' Okelo ni. Ing'e ni jaduong' Okelo sa te kela kela tiende dalana ka ni omanyo jaduong' ni nyara. onego odhi e jela kokwongo nikech nyathi sikul ok Wuode chulo. nyoche kokelo tiende ka chando nyara. Sani jaduong' Sani kendo Okelo en. bodonjo chando nyara. Koro nyara Omera, achiel ema gineno Ang'o mudwaro e nyara?
Apenji niya, Gima dware nya. in ikia nyundo mane wachwado mwado nyakoni. Chwade nyundo in be iyude nyakoni. Mano en. Omera Mano jaduo kendo.
otami.
Ok inyuom dhako mondo imbe ichwad gi nyundo. Kwaru nwaluorore go. Ah, ah, we keto nyara. Achieng' e Idwa kar, chame to samiwo nya- kodi, wuodi anya be chwadi e chame.
tok sa. Ok adwar. Mano wich kuot ma e gweng'. Apenj niya, anyagoyi sama ineno ni? Koso idwa ni Iwe ni watendi e iwe kuot. ni saa ti- sama yudi gi nyara aketho school fee saa te in irito mana ni Ikia December kata romo. kaka chuora yudo pesa ni. Onge kaka yudo pesa.
Chuora chandore e piny ni to pod uchande Asika achanda. tigi atigi Kara otim ago tim mjengo mane mondo matek. uneye? Ago mjengo matek mondo atera chieng' nyara e sikul Koseduogo e holiday to we yie wuotho mana gi chuo Achie. achie. To in be- in bende wiyi wiyi wiyi tek ka Ne gogo aka koro ng'iya.
tin ga chaya Jaduong' Achie okelo nyachani, asie mididi. ikawo kang'a. an ok okawa ga chaya dala Jaduong' okelo sini asemididi. Jaduong' okel wuo koda. Abro yie wiyi gini. Asembe gigi. Dichie. Ok iduoki.
Mina chieng'. In e nyar mara ma ng'ado na garieko. Atim dichuogni nade? An Ing'e ni akepo ni os- tere ka polis malo. Jaduong' Onge gima Okello.
otime e gweng' ka.
Oolowa. Ot- Mokwongo oketho nyithind sikul mang'eny ok mara kende. Gare iluongo ni Oseywakne ka ni mang'eny.
like son like father ma okawo kit nyar wuode Wuon okawo kite. kite okawo Eh. kit kwargi Sindio. kwargi nosiko la dhi mana gi kia dayo miluongo ni susulia kia nyobara kia ng'a ne Ochogo e gweng' wuog ka. idhi kama idhiye luwogi idhi Mak kama ba. idhiye.
dhiyo Achaka ne nie gi nyara. aya ne achieng' Ah.
in in asenyisi ni am kata kapo ni manyo chuo manyo chuo moko ma fain in koro i- kata kapo ni idonje stage moko ma ji donjego manye maber ok Achiel inyal dwe dwokori niya moseona e oda ni sate kae. in imanyo mana jodongo moti Achiel Jodongo ni moti oseola joluo manyo kende riwo. oseola ma ok adwar. Basari baba, nokose. ne ing'e ni odoko mana ni lando in anyalo goyi lero de iwe bedo nyathina di neno yie Chak inwoye e dalana kae. Ok achak anuwo Ibiro mama. ting'o bag midhi kama in in idhiye. ibiro manyo kama idhi dak e yie Ibiro dhi. jodongo mine ni iringo gogo Anno ka a dalawa gi wich teko kamano. Ma kata Aneno mesa nyako moromo ni, koda ka ne- ne be wang'a imosa pindi. noktar. Ineno nyakoni ma nyaminu ma pod tin mineno ni kan nyathiu ma pod tin To kar mondo kodware. ibed ni isiko in in isesate isudori mana e bath chiel gi wang' cha nyocha iwuotho gi ok iwuok kel sani e imbi donjo gi nya nya wuok kel Achaka yudie.
ya joma kela kela tiendegi gi osiko kela kela tiendgi e dalana ma Luw yo nyar mara, ne min nyar mara. Ne donjo ot ing'i gima inyalo timo. Kal piyo. Nyar mara beda ne bathe ka inyisa. Romna ga ot be achaka neni oko ka. Ah joma nyar mara wa- wanyo anyuol to an matek ma yani nyaka sani jaduong' okelo kela kela tiende sate kela kela tiende Wuode sate nyocha ka. nyara.
Wuode- Otieko yalo mana wachno nyocha. Wuode Kawuono nyocha kendo, kwayalo. Jaduong'. Kawuono Giolo okendo. nyara gi weche. E Disemba To mathisni. gin ema gimiyo achieng' bet duk Odwaro matek. keta gi abed gi nyakwaro chon. Ato to pod- tabiro nyon achieng'. Mm. Abiro nyone nyon masira. Odwaro keta abed gi nyakwaro chon to pod atin. Eh, dok abi piro ka mare moko dwa ti. Pod atin.